Okay so swi vula ku swa swa humelela u kuma ku what call xibelani ku va ku ri xona xi xi xi endlaka ku vanhu vanghana va holova very trouble leyikulu xibelani laha ni vona swi fanisiwile kwalawa cause loko ni twa nghoma leyiwani se va holovisa xibelani hayi Mister Posi mi nga Mister Posi mi nga yi rhobi mi nga yi rhobi Mister Posi hi byele ntiyiso.

Ehe, xibelani ku nga va kha ku vulavuriwa hi mhaka yini la xibelani okay guys ma ma- ma swi tiva ku hinkwenu ma swi tiva ku ku xibelani Mister Posa a nga vuli xibelani a swi tiva ku Mister Posa a nga vuli xibelani u musikeni kwini lawani ha Mister Posa i rhoba Mister Posa a swi tiva ku a wu vuli xibelani so ni vula guys ku va va vula yini Mister Posa la. loko ni kusele gova leyiwani so far in the 56 seconds leyi nga tlanga yona ni twa nga ri nghoma leyi a vulavula xibelani xibelani xo cina leyiwani nghoma ni nga ri vulavula hi xibelani a ni ta kumbexana ni vulavula hi va hi va hi va hi vaxisati a yi vuli vaxisati mhani xibelani xi mbala hi vanhu va xisati hakanyingi ne na swi tiva ku na vanhu va xinuna va xi mbala xibelani mara xibelani lexi Mister Postler a xi vulaka a hi xona lexiya xo xo cina hi xona ni ti nga ri yo tirhisa ku fananisa leswaku kahlekahle ku fananisiwa xibelani ku tekiwa xibelani ku xi endliwa ximunhuhatwa xo karhi.

ku khomisaniwa yini la guys xamanile xa wena se loko va kha ku xamani lexi xa wena va va va khoma yi va khome yini lani interesting

ku humelela yini lawa mhe loko ni vula ni tshame ni tlanga episode yin'wana ni twa ni marhaji ni ku ku na tinghoma tin'wani to rhuketela mara vhele ku tirhisiwe masivi swinene lawa ka nghoma leyiwani a ni ta ku yi ta wela ka wona nghoma leyiwa ka ka ti-category ta tinghoma to rhuketela

loyi a lava ku n'wi tekela munhu ivi a swi vona ku nga ri swi ta hi olovisa mhaka leyiwani se va famba va fika va tlhekuta va fika va cina vusiku hinkwabyo loko ri perile heyi va ka hina Mister Post hayi ririmi leri nga tirhisiwa la ri kahle mara. Ha, e na tinghondzo ta hina un'wana ti ti fast ngopfu na swi tiva na swi tiva na n'we mi nga kwalani leti ta ta n'we tinghondho nga ri ti ti olove ngopfu ti hatla ti vona swilo swin'wana ha guys ha swa rhuketela leswiwani

maswita maswita guys maswita aku ah, ku xibelana xi nge dlayi munhu swi kona lexi dlayaka munhu ne enda hi vavasati ni hi xibelani a tshembi ku va ku ri xibelani xi dlayaka munhu ne ku na lexi dlayaku munhu laya e xibelani and ni nga ri na rito ra ku u sungula hi xi mara xibelani hmm. ku na xirho xin'wana xa xirhundzu mani hi xona xi nga dange dange ku na dange laya va ka hina mister pos wa hi tsundzuxa lawani ku ri heyi mi ti vona ni ta fambisa ya tinhloko ni mabyala

Hila ka xibelane hila ka xibelane thiravulela hi kule vavasati hila ka xibelane ngoma leyi wa nga ri a yi fanele yi yi tlhe yi vuya futi lawa mi twanani laha loko laha ku heteleleni laha mi twi nga ri a yi fanele yi vuya futi ngoma leyiwa

a yi fanele yi tlhela yi tsama futhi laya yi tlhela yi vuya futhi guys yi yi hela yi ri instrumental yes yes a yi ta va yi vambe ngopfu mara hey mr post rini guys yo guys mr post well done mr post xibelani travel leyikulu ku nga xibelani mara swi ta nga vulavuli xibelani laya ku na swilo leswi nga kona swi nga swi endlaku ku ri vanhu vo tala loko vo landzelela ngopfu swona va nga tikuma va va lahlekele vutomi bya vona ya ma swi tiva ku vhele ku na mavabyi mo hambanahambana ende keni um a xibelana ni tshembi xi nga xi nga endla ku mina za heta misaveni kumbexana na a ku i ta famba si ya byala kumbe tinhloko na na na na tinyama ha-a a ni tshembi swi kona leswi nga kona ma swi tiva na n'wina ni kuma mi byela laha hansi kumbe stephosi mu mi tiva nga ri vulavula hi yini laha hi kaneleni a hi kaneleni guys let's kanela all of us a hi twisisana ku ri mr post laha ka xibelani lexi i vulavula hi xibelani xo cina kumbexana vulavula hi xibelani xin'wani na and a swi ta ku xibelani xi talaka ku mbala vanhu va xisati mara a swi ta ku masiku ma xi mbala na vanhu va xinuna so i risimu ra kahle i'll say it's a good song and i also like the backing vocalist here the mastering actually let's talk about the mastering of this song guys it's, it's, it's, it's top notch it's over the top it's something that um, it's, it's actually a huge improvement from from and from from Ndambi because loko ni tlanga ndhambi i remember i used to complain about i felt like yi tsoniwe base wona leyiwa yi nga ri base yi nga ri va yi phamerini ivi va tlhela va tlakula na ti-voice ta lava va va bekaku swi twala kahle laha hi ku after ku na danyo ka nes matala prince rhangani john shirimani hi vona va bekaku lani ende eh, va twala kahle a ku na munhu loyi a twala a twalelwaku a ku na munhu loyi a nga ri wa wa wasaka wa swi twala kahle ti-voices are clean clean mastering great song guys mr post o hi tsundzuxa laha ku ri ti vonala guys hi nga landzeli ngopfu mhaka ya yo thotha thotha data va blind okay thank you very much guys hileswaku ni khomile swona ka nkanelo gini ka ka video leyiwani ni lava hi tlhe hi ndlela yin'wani video leyi nga ta hi khendla simu ra ra vumbirhi is track number two eh hi ta va hi kha hi endla hi radio boxa so tshama hansi i nga fambeli kule ka nkanelo wa ginkela mina mandla legera gingirikani wa ka vaxava ni khale ku eka sdors tshelekile nyora risimu leri ra mina ni ri nyika mm, i'll give it an eight and half out of ten um for the use of language Yes, I'll say uh, eight and a half out of ten. Maybe it would have been uh, ten if if a swi fihliwe ngopfu mara swi fihliwile mara swi fihliwe a swi fihlekangi hi ndlela ya ku munhu un'wana na un'wana a nga swi twisisi ku Mr Post u vulavula hi yini lawani um munhu la a kota ku vulavula xirimi ra xitsonga wa swi tiva ku loko Mr Post a vulavula ku um travule ku hi le ka xibelani u vulavula hi yini ene ni nge swi vuli mina maybe ni swi vurile n'we mi ta swi vula laha hansi hi byeleri ke stars this song i give it eight and half